Insellmulkom għal programm ieħor ta' Ekodjar. Jekk ma rajtux il-programm tal-ġimgħa l-oħra, Ekodjar din id-darba nbidel ftit, għaliex flok qegħdin noħorġu bil-mistoqsijiet aħna, tistgħu toħorġu bihom intom. Kull ma tridu tagħmlu hu tidħlu fuq www.ekodjar.com jew inkella tidħlu fuq il-Facebook page tagħna fejn hemmhekk tistgħu tistaqsuna l-mistoqsijiet U aħna nkunu qed iweġbuhom.
Kemm għaddhom tajt int.
Ġejna u qudiem il-planning. Nisperaw ma jaħsbux li għamilnilhom xi sit-in strike jew xi ħaġa. Eh, le, jaħsbu hekk jaħasra. Il-Planning Authority din id-darba ħajkunu parti integrali mill-programm. Ma jista' jirrispondu eżatt ħafna mill-affarijiet li għandhom l-opportunitajiet li għandhom għan-nies. Xinbidel ukoll, xinbidel ukoll mill-liġi għall-oħra. Insomma, Ħadna fil ħadna feedback tajjeb wara l-ewwel programm, ġifieri qegħdin kuntenti ħafna. Però jiena taf x'ngħidilkom hekk mm. xtaqt naqsam magħkom li jaffaxxinani l-Malti. No, naffaxxina kiena, eh? Le, le, mhux il-Malti bħala int ġuvni, imma il-Malti bħala lingwa. Eh. Fil-verità iktar għandek il-luk ta' Tork, ħaseb jien.
Iva pero ma fil-verita naqa diffiċli għalek odjar eh biex titkellem kollox bil-Malti tant kemm hemm kliem diffiċli hekk. Eh, forsi wasal iż-żmien li nibdew nivvintaw il-kliem aħna. Ejja. Eh, konna kelma bil-Malti. Eh, eżempju, ejja.
Tuni kelma flok membrane, x'ħat uża? Eh? Membrane.
Mm, ma nafx, oh, ma nafx. Membrane bil-Malti, forsi eħe, tħalleb il-bejt Tħalleb il-bejt, proset. Hmm. U tafu mi fejġi għal-kelma tħalleb? Le.
Naf, xie ħalib? Mux il-bot, għax da ilu meħalbu l-bjut, eh. mizmin tal-edem, taf kif, issa. Ovvijament ma kellhomx teknoloġi u l-affarijiet tal-lum il-ġurnata, l kienu jużaw affarijiet li kienu jaħsbu li jagħmlu sens u ma kienux il-bot, ta' inti mġiler għajtu xie pjanti u suġġeri meta tijom xie daqqa jew taqsam ġitu għak jibbeħi reġla kisu Issu likwidu. Jħellek mal-flokki ġen. Hemm minnhom issa kollha, hemm minnhom abjad. Issa, dan meta kienu jagħmlu t-taħrita, it-taħrita kienet tiġi bajdanija meta li kienu jħalbu biha. Allora, ovvjament, abjad bħal ħalib u użaw il-kelma tħalleb. Għax ħalib ġej, Mill-baqra.
Mill-baqra. U inti teħleb il-baqra. Tħelleb. Tifhem? Inti għaskat tiġini f'moħħi għal-baqra tgħid, però l-mistoqsija l waħda l-għandna għandha propjament x'taqsam mal-bejt. Eh. Għaliex eh, kitbilna xi ħadd, għalinna isma' jien ta' kull sena immur inħalleb il-bejt. Pero wan nara kedda u tu xorta jidħollu l-ilma u jara l-marki tal-umdita. Issa kien hemm nies li ssuġġerewlu illi jmur għal membrane. Imma x'inhu dal-membrej huwa effettiv? U sinjuri, jiena u dan, għax isa xi ħaġa li tissir fil-oli dan, U trid titħammeġ għaliha. Biex tinkwieta, għalhekk qiegħda kwieta jien. Tlaqna. Tlaqna.
Marru. Antoine, tajdni kedda, tlajna fuq wieħed mill-bjut il-kbar naħseb li għandna Malta għaw biex nistaqsik propjament x'inhu dal-imbirek ta' membrane. Il-membrane huwa materjal li ġi żviluppat mill-bniedem flimkien man-natura biex iwaqqfilna l-problemi tax-xita. Għaliex qed ngħidlek il-bniedem min-natura? Għaliex l-applikazzjoni li qiegħda ssir warajna m'hija xejn ħlief r-resin. Ir-resin oriġinarjament jiġi mis-siġar, illum ovvja fuq livell molekolari u artifiċjali l-bniedem interveni u għamel protezzjoni bih. Din il-protezzjoni li tiġi applikata b'ċertu anki faċilità ta' roller Poġġina f'sitwazzjoni fejn tipproteġi d-djar tagħna sija mill-ilma u llum il-ġurnata wkoll anki mix-xemx. Sewwa.
U fih xi kedda kbira, ma biex tagħmlu u kulħadd jista' jagħmlu jew tkun professjonali? L-kedda kbira ma fihx. Jiena dejjem ngħid jekk bniedem jieħu parir mingħand bniedem professjonali m'għandux problemi biex jiżbalja. Barra minn hekk illum hemm żewġ metodi ta' kif wieħed jagħmel il-membrane. Jew bil-xibka tal-fiberglass li tkun sandwiched bej layer u ieħor tal-membrane. Jew imkella biex niffaċilitaw għal dawk li jħobbu id-do it yourself, id-DIY, illum il-xibka Qiegħda tkun lesta mħallta ġol-barmil. Tkun imqatta' biċċiet. Inhi di, ġifieri tkun parti mit-taħlita. Eżatt, tkun parti mit-taħlita. Il-fiber tkun forma ta' microfibers, jiġifieri mqatta' biex nagħtu idea aħjar f'daqs ta' 2 millimeter, 3 millimeter, li aħna ġol-landa ma narawhiex tkun hemm hekk. Allura meta bniedem qed japplika faċilment bħal met naraw fuq il-background tagħna, ikun ukoll qed qed jagħmel ix-xibka. Dina ovvja hija it-teknoloġija li dejjem timxi l-qudiem biex niffaċilitaw ix-xogħol. U kemm idum iservi tal-membrane bejn wieħed u ieħor? Domanda tajba ħafna. Iservi skont kemm aħna napplikaw u kemm aħna napplikaw tajjeb. Aħna sfortunatament hawn Malta nħobbu niddiskutu bid-diskors għati passata u għati tnej. Fir-realtà hemmhekk qed inkunu ħafna approssimattivi. Eh, aħna rridu nitkellmu biktar eh, ħanidu konkretezza. Allura flok ngħidu applikazzjoni ta' passata u tnej, illum il-ġurnal se nitkellmu kilo jew żewġ kilo skull metru kwadru. Jekk inti tapplika skont eh, ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumpanija jew l-kumpaniji li jipproduċu dan il-materjali, Hemmhekk qed naraw illum il-ġurnata protezzjoni ta' 10 snin u anki iktar b'faċilità ta' tiswija u maintenance. Issa tuħux għalik, maħna nħobbu nipruvawhom l-affarijiet. Fair enough. Fil-fatt għandi kaxxaw u biex naraw eh, dil-ħaġa li mhux ħaġa insomma dal-fatt illi suppost li ma ma jgħaddix ħan ippruvaw fuq dil-kaxxa U ħa nittestjawha ftit, tajjeb għalik? Mela le, bil-qalb kollha m'għandix problema. Mela, għax jiena kif għedtilkom ma nemminx dawn l-affarijiet li jkunu eżatt eżatt. Allura miegħi hawnhekk irnexxieli niddobba patallott taż-żebgħa imma did-darba mimli b'ilma, tajjeb? Antoine? Ġejt. Għandi barmil sħiħ ilma. U jien għandi l-kaxxa.
Sewwa. Kaxxa tal-kartun.

Ħallejniha tinxef.
Hemm wieħed abjad u wieħed gris għal żewġ raġunijiet. Il-gris għandu il-fibers ġo fih. Dak li tkellimna l-ewwel. Tkellimna ġo fih l-ewwel.
L-ieħor huwa eh, resin waħdu. Però l-abjad għandu wkoll il-proprjetajiet li jwaffqu anki sħana tax-xemx. Għaw min jgħidlek irridu gris għax il-bejt jużah, Hawn min jgħidlek jien ma tantx nużah irrid hu abjad biex jaqta' lill-kesħa u s-sħana. Però l-ideali għal Malta kieku l-abjad, mhux hekk? Dejjem huwa l-abjad għall-klima ta' Malta għaliex il-benefiċċji huma ħafna iktar mill-kapriċċi, ħa ngħidilhom hekk. Jiena d-dar tiegħi abjad għamiltu għaliex? Għaliex jiena l-bejt ma tantx nużah, iwaqqaf lill-kesħa u s-sħana flimkien mal-ilma allura qed nieħu benefiċċju kuljum. Nippruvawh? Ejja.
Ħana millilek mal-art. Ħanżomlok il-mike. It-tfala tikkiktar tħabbirx rasek. Ja, żgur, u jien għamla fuq rasi, mhux int.
Issa,
jek dal-famuż membrane ħajżom, suppost illi jien safe, le? Safe, safe, safe, tħabbir xrasek.
Mela, sinjuri, kif qed taraw, u ħanamel it-test tal-aħħar. Għadda mit-test. Imma fuq rasek ma nizit. Proset, mela, biex nkunu rispondejna l-dissinjura li kitbidinna. Il-membrane huwa importanti, iżomm l-ilma ta' veru kif qed taraw mill-kaxxa tiegħi u barra minn hekk kif għedtilna wkoll iżomm il-bogħod is-sħana. Jiena minn hawn ma mmur nirrispondi domanda oħra.
Diħa ntielek, ha? Grazzi, l-għajta qalbek.